Barddoniaeth blwyddyn dau i bedwar. Dim ond dau fardd ifanc fu'n cystadlu ar y testun lliwiau, ond mae cerddi Enfys 2020 ac Enfys Hudol yn werth ei ddarllen. Mae Enfys 2020 yn mynd drwy liwiau'r Enfys fu'n ei ffenest yn ystod cyfnod clo 2020. Mae glas fel yr awyr uchel sydd uwch ben hen linell y gorwel. Mae indigo yn lliw bach hapus sy'n codi yng nghalon i yn gampus. Mae fiolet yn cloi fy enfys i, sy'n disgleirio o ffenest flaen fy nhŷ. Hyfryd iawn. A felly hefyd cerdd enfys hudol sydd yn disgrifio lliwiau'r enfys. Melyn yw'r haul poeth yn llosgi mellt, taranau a banana, tywod cwstard a chrys tif y Ysgol Treganna. Gwyrdd yw natur planhigion pys a snot, coeden Nadolig, gwair a fy hoff got. Pinc yw fy mochau pan rwy'n swil, pepa, trainers fy chwaer, candy floss ac anghenfil. Wel, enghreifftiau rhagorol o bethau pinc. Dwy gerdd gwerth chweil, efo fawr ddim yn ei gwahanu nhw, ond mi roeddwn i wrth fy modd gyda disgrifiadau lliwgar a dychmygus enfys hudol, ac felly rydw i'n rhoi enfys hudol yn gyntaf ac enfys 2020 yn ail agos. Llongyfarchiadau mawr i'r ddau. lliwiau coch, sos coch, mefus, tomatos ac un gwlad. Rwy'n rhan o'r wal goch, pil drod, gyda fy nhad. Glas yw yr awyr a'r môr, a'r môr ar ddiwrnod teiliog o haf. Tonnau sy'n dysgleidio'n glir ar ddiwrnod braf. Melyn yw'r haul poeth yn llosgi mellt trannau a banana. Tywod, cwstard a chrys ti fy ysgol Treganna. Gwyrdd yw natur planhigion pys a snot, coeden Nadolig gwair a fy hoff got. Pinc yw fy mochau pan rwy'n swil, pepa, Trainers fy chwaer, Candy Floss ac Anghen fel. Du yw'r nos ei gath a threstoch. Yn y tŷ, rwy'n ofnus iawn yn y tywelloch. Lliwiau. Barddoniaeth blwyddyn saith i naw. Mi ddaeth deuddag ymgais i law ar y testun lleisiau, ac roedd y safon fel y niferoedd yn galonogol tu hwnt. Caiwch ymlaen i sgwennu bob un ohonoch chi. Yn codi i'r brig mewn cystadleuaeth gref iawn mae Cragen y Môr, Johnny Dwy Het ac Eli Haul. Cerdd fudur ac odl o'r enw 'Lleisiau'r Traeth' gawsom gan Cragen y Môr, a chawn ddisgrifiadau byrlymus a doniol o ddiwrnod i'r teulu ar y traeth. Mae'r clo yn annisgwyl ac yn effeithiol tu hwnt. Yng nghanol y gaeaf, yn y tir, dim yn gaeth. Codaf gragen i'm clust, i'm tywys nôl at y traeth. ardderchog. Cerdd yn llais Nain yn rhoi cyngor i'w hwyres, gawsom gan Johnny dwy het. Bu'r Nain yn brwydro'n galed o blaid hawliau merched yn y gweithle yn ystod ei hoes, ond mae rhybudd y pennill olaf yn ysgytwol. Dim ond dechrau oedd hi. Mae mwy i'w wneud i newid y byd. Gwranda ar fy llais fy nghariad bach i, cyn i mi fynd yn fud. cerdd a gei di neges bwysig ac amserol gwych iawn. Yna, cawn gerdd gwers rydd herfeiddiol Eli Hael. Mae'r gerdd yn dal ein sylw o'r llinell gyntaf. Da chi'n deud i ni fod yn dawel, bod ein barn yn ein gwneud yn llai prydferth. Aeth yn ei blaen i ddweud, ces i fy ngwneud a phwrpas, hanner cyllell, hanner sidan. Ydy hi'n anodd i chi wynebu hyn? Ydw i'n torri ar eich traws? Dw i ddim yn sori. Dyma gerdd foel, amrwd a chwbl hyderus yn ei ffeministiaeth di-ymddiheuriad. Roedd darllen y gerdd yn chwa o awyr iach i feirniad Steddfod sydd wedi byw drwy flynyddoedd o dafoli efelychiadau o Eifion Wyn. Mae'r dair cerdd yn gwbl ardderchog, yn enwedig os dried oedran y cystadleuwyr. Byddwn i'n annog y tri ohonoch chi osod eich golygon ar gystadlu yn y cystadlaethau agored. Byddai presenoldeb eich, byddai'ch presenoldeb yn gwneud i'r oedolion grynu yn eu hesgidiau. O'r dair cerdd, Ellie Hael sydd yn dod i'r brig, am ei cherdd sydd yn gwybod yn iawn sut mae hawlio ei lle yn ein tirlun llenyddol. Llongyfarchiadau mawr felly i Ellie Hael. Lleisiau. Dach chi'n deud i ni fod yn dawel. bod ein barn yn ein gwneud ni'n llai prydferth. Ond ches i mo creu gyda'r tân yma'n fy mol, iddo fo gael ei roi allan. Na chwaith yr ysgafnder yn fy nhafod, yw'r lynci pan nad yw'n iawn. Ces i fy nghreu, a phwrpas. Hanner cyllell, hanner sidan. Anodd i chi wynebu hyn? Ydw i'n torri ar eich traws? Dwi ddim yn sori. Barddoniaeth Blwyddyn Deg i 13. Er mai dim ond un bardd fentrodd gystadlu, roedd cerdd gwers Rhydd Anni Bendod yn werth ei darllen. Mae Does Inman yn debyg i gartref yn gyforiog o gyfeiriadaeth lenyddiol o bob cyfeiriad, o The Wizard of Oz ac Alice in Wonderland i Peter Pan a Chwedl Branwen. Mae hi'n gerdd uchelgeisiol, ddyrus, sydd yn anesmwytho darllenydd gyda'i delweddau cignoeth o gam-drin corfforol ac emosiynol. Dyma fardd hyderus a medrus sydd yn llawn haeddu'r wobr gyntaf. Does unman yn debyg i gartref. Ni chlywn i chri wrth iddo chware gwyddbwyll a'i chariad Ni welwn ni briwiau wrth i'w grafangau greithio i chroen, ni flaswn ni hofn wrth iddo lyfu dagre a'i chig, ni aroglwn ni chwys wrth iddo arwen ni law i lawr ei chorff noeth, ni theimlwn ni dicter wrth i'w gariad droi'n serch. Anwybyddon nhw dorrath i, Wrth iddi gerdded lawr y llwybr melyn, doedd gan Bwgan Brain ddim ymennydd, heb y synnwyr i atal i ddwylo rhag goresgyn ei chorff. Doedd gan Tin Woodman ddim calon i'w hachub hithau rhag i dinistr. Doedd y cachgi o Lewn methu cuddio. Y chwant yn ei hofni. Hyn i gyd i ddisteuwyr wrach a wnaeth sefyll yn erbyn y dewin. Maglodd Hetiwr i ferch fach ddel a'i stwffio hi a'i rithiau dirgel. Roedd rhaid i Branwen ddysgu yr iaith Gymraeg i aderyn i fedru dianc rhag i gŵr perffaith. Roedd rhaid i Pedr droi'n ddyn i fedru ffoio Neverland. Roedd rhaid iddyn nhw aros am flynyddoedd i gael ei diogelu ond roedd y llywodraeth angen aros Tan i firws ddod i weithredu i diogelwch. Ond, fel maen nhw'n dweud, does unman yn debyg i gartref.